Men özbek mektebinde oqudım ve özbek tili derslerinde ilk etimologiyanen bağlı bilgilerni aldım. Bizim ocamız çoq bilgili arap yazısında yazmağa bilgen bir oca edi. O zamanlarda o büyük bir şey sayıla edi. Ocamız o zamanda ilk kere Ütü sözüniñ ütü sözüniñ qadimiy türk tilinden olğanını, rus tilinde qullanılğan ütük sözü qadimiy türk tilinde ötük sözünden olğanını aytqan edi. Men şaşqan edim, bizde de ütü deyile, Alla, bu deyim nasıl söz aceba? Aqiqaten bu türk sözü degilmey eken. Nasıl da olsa, soñradan etimologik luğatlarnı üstünde çalışmağa başlağanımda men Divanı luğatı türkte bu söznü rast ketirdim. Ötük sözü, yani taymaq deyen manada, bir şeyniñ üstünde tayıp gitmek deyen mananı añlatqan ötü filinden yapılğan söz olğanını qayd ete Mahmud Qaşqarlı. Ötü sözü, işte baqıñız, bunı rus etimologik alimleri bile ütük sözüniñ qadimiy türk tilindeki ötü sözünden olğanını qayd eteler. İşte, diycegim, mektepte oqup yürgen vaqtimde, belkim de şu ocamızıñ sebebindendir, sözlerniñ etimologiyasınen bağlı malümatlarnı böyle qıdırıp başlağan edim. Daa bir meraqlı bir şeyni aytıp keçecem. Üzbek tilinde Mısır boğdayğa Mekke derler. Makke degen üzbek tilinde bile şekilde tariflene. Ana onıñnen, onıñ etimologiyasınen bağlı bir meraqlı şeyni oqudım gazetada bir zamanlar. Bir Cora qarı diyen bir adam, qarı degenleri bu hafız, üzbekler qarı derler, yani Quran-ı Kerimni ezberden bilgen bir insan, hacılıqqa bara ve hacılıqtan qaytqanda Mekkeden bir avuç zahire ketire evine. Adı belli degil. Bu zahireni saça, saçqan soñ yahşı bereket ala, kelecek sene qolun qomşusına darqata ve yavaş-yavaş bu zahire bütün şimdiki Orta Asiya dedigimiz Uzbekistan topraqlarına darqala ve böylelikle bu zahireniñ adı soñradan bu insan vefat etken soñ Mekkeden ketirgeni içün Adına Mekke deyip, Makkâ deyip qoyğanlar. Böyle işte etimologik malümatlarnı ilk kere men üzbek tiliniñ çeşit matbuat nelerinden alğan edim. Böyle şeyler belkim de işte nasıl da olsa bugünki künde elimizde olğan qırımtatar tiliniñ etimologik luğatınıñ dünya yüzü körmesine belkim de bu şeyler de belli bir derecede sebepçi olğandır. Kene ne aytmaq mümkün, qorantamızda anam rahmetli devamlı Yañı dünya gazetasını ve Yıldız mecmuasını devamlı yazılıp ala edi, abune ola edi. Biz de işte o zamanlarda ilk kere yavaş-yavaş bu gazetalarnı açıp, acaba ne yazılğan eken diye, daa mektepte oquğan devrimizde, yavaş-yavaş Edebiy tilimizni endi yavaş-yavaş gazetalardan ögrenmege başladıq. Böyle şekilde qorantadaki şive tili ve gazetalarda ögrengenimiz edebiy til ve belli bir derecede üzbek tiliniñ de tesirinde, men aytmam mümkün, ana tilimizni belki de başqalarğa baqqanda daa çoq bildim desem, biraz maqtanğan kibi olacam, amma mıtlaqa üzbek tiliniñ de tesiri bayağı oldı, çünki men kene etimologik luğat üzerinde çalışır ekenim, pek çoq qadimiy türk sözleriniñ em Üzbek tilinde, em qırğız, qazaq tillerinde, em tatar tillerinde, em türk tillerinde qullanğan umumiy, umum türk sözleri olaraq olğanını ögrendim ve bu şeyler, bu şeyler, bu şeyler bizim nasıl da olsa bütün türk dünyasındaki halqlarnı birleştirmek, etimologik luğatlar aslı bütün türk dünyasında, dünyasındaki halqlarnı birleştirmek içün bir vasıtadır. Bir misal ketiricim kene, qadimiy türk tilinde arı, arımaq degen bir fiil olğan. Bizde arımaq fiilinden nı yalğaması qoşulıp arınmaq, yani temizlenmek degen fiil qullanamız, bile, arınmaq. Arınmaq, kene şu arı fiiline T yalğanması qoşulıp artlamaq. Meyvanıñ üstündeki qabını pıçaq vastasınen temizlemek. O da temizlemek, baqıñız işte. Arınmaq, artlamaq. Şimdi üzbek, qazaq, qırğız tillerini baqıp çıqsañ, olarda da aynısı. Faqat olarda t yalğaması yerine ç yalğaması qoşulğan ve artlamaq fiili olarda, qırğız, qazaq, üzbek tillerinde, arç maq, kene de arı fiilinden peyda ola, arçmaq, ve olarda temizlemek manasında art maq diyen fiil qullanılır. Olar, misal içün, pencereyi arttım, biz pencereyi sildim dermiz, olar pencereyi art ettik derler. Nasıl da olsa, men bu şiirni aytqanımnıñ sebebi, baqıñız, bir arı, arımaq degen fiil bütün türkiy halqlarda yalnız yalğamalar çeşit qoşulması yolunen, birisi üzbek sözü, birisi qazaq sözüne, birisi qırımtatar sözüne çevirile. Til inkişafı işte böyledir. Amma. tamır, tamır aynısı. Yani tamırlarımız em sözler olsun, em qanımız olsun, hepimiziñki türk qanı deyip aytacaqmız. Tabiy, ve başqa qa, qanlar da qarıştı tabiy. Ve bugünki künde bir millet olaraq, qırımtatar milleti olaraq ayrı bir millet olduq. Amma kene tekrarlayım, tamırlarımıznı unutmamaq kerekmiz. tanrılarımıznı unutmamaq kerekmiz. Bazı vaqitte, men misal içün, bazı ziyalilerimizniñ bile bu türk sözüdir, bu özbek sözüdir, bu tatar sözüdir, yani Qazan Tatarjanı köz ögünde tutulır, böyle deyip aytmalarını doğru saymayım. Bu hepsi bizim sözlerimiz. Biz hepsi bir söz olğanını bilecekmiz, böyle ayırdı etsek, sanki bilirsiñ, öz tamırlarımıznı özümizden iterdik olacaq. Onıñ içün bu şeylerge çoq diqqatlı olmaq kerek. Ve kene tekrarlayım, etimologik luğatlar nasıl da olsa bir milletniñ tarihını, medeniyetini öğretken bir ilimdir. Men bugünki künde çoqça evde çalışam ve bazı bir malümatlarnı, bilgen şeylerimni kene de er keske luğat yetip barmaycaq. Bu sebepten içtimaiy ağlardan faydalanğan alda, Facebook'tan faydalanğan alda bazı bir malümatlarnı yazam ve tabiiy olaraq Facebook saifesine kirgenimde Meni bir mesele pek raatsızlay. Eger de andaki qırımtatar müellifleriniñ yüzden biri eger de ana tilimizde bir şey yazğan olsalar, başlarım kökke yete, o qadar sevinim. Her kes milliy mesele, ana tili, millet meselesini qayğırır eken, Her kes rus tilinde yazğanı meni çoq şaşırta. O, bizim bugünki kündeki büyük bir hastalığımız. Men şimdi böyle bir sual berseler maña, siz içün eki biñ yigirmi eki senesinde eñ büyük quvançlı Kün ne oldı deseler, ebet, men içün eki biñ yigirmi eki senesinde qırımtatar tiliniñ etimologik luğatınıñ dünya yüzü körmesi oldı deyip cevap berir edim. Amma bir meraqlı şeyni aytacağım, ya eki biñ yigirmi üçte ne oldı degen sual berseler, eki biñ yigirmi üç senesi endi başlandı. Amma bir qaç kün evelsi Feysbukta Alla sağlıqlarını bersin, gençlerimiz, ana tilimizde yazğan şiirler yazğan, icat etken gençlerimiz bar. Men öyle gençlerimiznen her vaqıt ğurur duyam, iftihar etem. Muhtar Muhtarov degen bir gençimiz, sudaqlı, çoq güzel şiirler yaza, bizim keleceklerimizden. Onıñ Qardaşlarıma degen bir şiirini oqudım. Bu eki biñ yigirmi üç senesi birinci yanvarda yazğan bir şiirini oqudım. Bilesiñiz, ne qadar quvandım, başım kökke yetti derler, başım aqiqatta kökke yetti. Yañı yılda ilk menim quvanmağımğa sebepçi olğan şey, demek, Muhtar Muhtarovnıñ yazğan, ana tilimizde yazğan bir şiiri oldı. Ekinci yanvar künü daa bir şiir oqudım. Bu şiir bizim endi belli şairlerimizden birisi dep, yaş olsa da, genç olsa da, belli şairlerimizden birisi dep aytmaq mümkün, Aliye Kencaliyeva degen şairemiz bar. Onıñ ana tilinde yazğan bir şiirini oqudım. Ve daha çoq sevindim. Ve tübüne yazdım, sen ana tilinde daa çoq yazasıñ. Amma rus tilinde yaza çoqça. Amma ana til, rus tilinde yazğan şiirleri, ebet, çoq güzel şiirler yaza. Amma mutlaq o, rus tilinde, ana tilinde yazmağa istemegeni içün rus tilinde yazmay. Añlayım, bugünki künde gençlerimizniñ vaziyeti bayağı ağır. Çünki ana tilini temelli bilmeyler. Ve bu sebepten rusça bekim qolayca kele. Amma çoq güzel şiirleri bar. Amma ana tilinde yazğan şiirini oqudım da, sevindim ve yazdım tübüne, pek yahşı yazğansıñ, ana tilinde sen daa yahşı yazasıñ eken, dedim. Soñ men bu sene endi tek qırımtatar tilinde yazacağım dep özüme söz berdim, degen bir cevapnı yazdı. İşte, bir qırımtatar içün, men bellesem, bizim vatandaşlarımız içün böyle bir cevapnı eşitmek, aqiqatta bizim kelecegimiz bar eken degen fikirge kelmege alıp kele. İşte, böyle bir şeyler ola. Onıñ içün şimdi tilimiz meselesinde Vaziyetimiz pek ağır diye ağlansaq da olacaq, ebet, men de bazı vaqıtta ağlanam, amma bazan da böyle şeylerni körgende, yoq, bizim tilimiz, inşalla, iç vaqıt ğayıp olmaycaq ve gençlerimiz bizim tilimizni saqlaycaqlar degen fikirge de kelesiñ. Böyle vaziyetler işte. Onıñ içün mıtlaqa ruhtan tüşmek de olmaz, amma tabiy, ebet, Eksiklerimiz aqqında çoqça laf etecekmiz, bizge uyğun olmağan şeyler aqqında çoqça laf etecekmiz. Onıñ ögüni almaq içün öz fikirlerimizni esli başlı insanlar olaraq bildirecekmiz. Amma bunıñnen beraber de mıtlaqa gençlerimiz, aramızda böyle bir gençler olğanını da unutmaycaqmız, olarğa Çaresi olsa yardım etecekmiz. Böyle yolnen bizim tilimiz inkişaf etecek. Men öyle tüşünem. Özbekistanda men institutta oquğan devrimde sportnen meraqlanıp başladım. Sportnı pek seve edim. Ve o zamanlarda, takiy oblast çempionu oldım. Soñradan Öz mektebimizde, çalışqan yerimde bokstan trenerlik yaptım, trener olıp çalıştım. Özbekistan çempionları çıqtı şimdi men yaşağan köyde. Menim işimi menim talebelerim devam ete. Maña kimerde telefon vastasınen bağlanamız ve deyler, Domla derler, sebep böyle biz oca degenimiz kibi özbek tilinde domla sözüni qullanırlar. Domla sağ oluñız, işiñizi devam etemiz diye Özbekistan çempionları çıqqadını aytalar. Nasıl da olsa, böyle bir işnen de oğraştım. Biraz zamanlar oldı, Qırımğa qaytqan soñ öyle bir niyet etken edim, Qırımğa barsam, mıtlaqa dinimizniñ de temelini ögrenmek kerekmiz, bu işni de yaparım diye. Öyle oldı, halqımızda erkekler cenkte olğanda Horazğada Süleyman Paşa derler degen bir atalar sözü bar. Bizde o zamanda men Siz müftiyatta çalışqan ekensiñiz, deyler. Soñ men utanam çalıştım demege. Ne içün deseñiz, çünki men bir medresede oqumadım, diniy bilgim yoqtır. Amma mecbur oldıq çalışmağa. Mıtlaqa bilgenimiz içün degil, ögrenmek içün çalıştıq. Amma o zamanlarda, doğrusını aytacaq olsam, halqımıznıñ içinde bir fatihanı bile Doğru şekilde oqup, oquycaq insanlar yoq edi. Medreselerimiz yoq edi. Daa Türkiyege ketip, Türkiyede tasil alıp, aliy malümatlı olıp kelgen din erbaplarımız var bugünki künde. O zamanlarda doqsan, men doqsan dört senesi çalışıp başladım. Böyle insanlarımız yoq edi ve mecbur olduq, nasıl da olsa elimizden kelgeni qadar Bu işni yapayıq de. Ve ebet, o yerde çalışır ekenim, çeşit türk ocalarınen çalıştım. Bugün daha ile bu ocalarımıznen Facebook vastasınen yazışamız, yahşı künlerimizni hatırlaymız. O zamanlar men içün bir daa bir yüksek tasil diplomını almaq kibi oldı desem olacaq. On yıldan ziyade Qırım musulmanları müftiyatında çalıştım ve bu devirde hep ögrendim. Ögrendim, kene de şu ocalarımızıñ sayesinde ögrendim. Türkiyeden kelgen ocalarnıñ içinde oldıq her zaman. Böyle bir şeyler de demek Mıtlaqa medresede oqumağan olsaq da, işte, ocalarnıñ yanında yürip, bazı bir şeylerni ögrendik. Alla razı olsun olardan. Böyledir. Böyle işler de yaptıq, işte, bir zamanlar.
Maşallah, ocam. Alla işiñizde qolaylıq ketirsin. Ve ümüt etem, siz öyle raat oturmazsız, illâ işiñizni devam etersiz. Ve bu işte Alla sizge yardımcı olsun, ocam. Cümlemize. Sağ oluñız. Halqımız adından sizge teşekkürler bildirem. Sağ oluñız. Sağ oluñız.